ओ छौरी हमरा बड्ड मानै छै खूब प्यार करै तू कथी लए रुसल छै तोरे पर हमरा दहेज मिलतै बढ़िया कनिया मिलतै तू कत तू चल चल चल चल ना अरे चल ने किया रुसल छै हमरा बियाह हेतै तऽ तोरे पर बैठ कऽ हमर बियाह हेतै बुझलै के ने जेबै सासुर तू हमर सवारी छहीन दूधो पीबै छै आ चल चल चल चल चल चल कहै छलै छौरी आयल से खत तऽ गेलै या नहि अबिते हेतै अबिते हेतै महींस देखतै तऽ आओर हमर उम, लवर कदम भऽ जेतै फीट खुश भऽ जेतै चल चल चल चल चल आ, हमको तुमसे प्यार है आबि गेली गे जिया बेकरार है ये आई बहुत निक लागे छगे आजा मेरे डार्लिंग अरे बाप रे बाप ये तेरा इंतजार है अरे अही के इंतजार तो हम करे छलो हम्म, हमहू तो अपने से इंतजार तखन से महिष के लोक एतबे दूर में घूमे छलिए जे आब हमर बुचनी हेते आब हमर बुचनी हेते तू कत रह गेली गे की कहियो बाबू छले हन दुहार पर बैठल आ मैं छले हन घर में कह छले जहाँ हमरा छुट्टी मिले छले कहै छलै हम जेबो तोरा से मिले ला बस हमर माय टांग अड़ा दै छलै कतऽ जाइ छी गे कतऽ जाइ छी गे तोर माय एहन गे गे तोर माय के भूतनी लागे छौ भूत जाई तोरा पाछू लागल अछि छौ बाप कतऽ रहौ ओहो तहीं पर छलै हँ। ओही पर रहौ हाँ, उहे दुआरे एते लेट हो गेलै आबे में हमरा धीरे- बड़ी धीरे- देर से मन छटपटाइ छै धीरे धीरे तोरा से पैर बाबि के आबिती ने देखी ये हमरा बाबू महींस खरीद देलकै तोर महींस दूगो हाँ दूगो महींस छै हाँ? एगो महीस बियाई वाला छै आ एगो महीस के चरबै ले आलिए या हां बुझलिए कि नै आ जानै छी अपना दुनू आदमी जे बियाह करबै ओइ महीस से बढ़ चढ़ के करबै ठीक है हां जानै छी आइ काल्हि में महीस बड़ महंगा होइ छै एगो महीस पचास हजार में

अच्छा हमर दादी जे आयल रहे भैंसे पर चढ़ क बियाह क क हम्म, तब तो पता हो हाँ। हमरो बियाह होतो तो हमरो महिषे पर चढ़ेबी तोरा महिस पर हाँ अगर महिस पर की दू दूगो महिस पर एक कैमरा बैठा देबो गया एक बेर बैठा देबी दू दूगो महिस पर हाँ तो जा दही गाड़ी के तेल के भाड़ा बचतो बचते आ जाने छी दुनू परानी महिस के खुएबै हाँ

सुनो के वाला जे जूस पिए है गे हाँ। ओ उहे पाइप में हाँ। एक बगल से केना पीवी से कहीं बताई तो गिलास है आ गिलास हो पाइप लगलिए आ, एमरो लगेलिए हाँ। हम्म। आ हम ना आ हम केना पीबे गे आ तू भी आ नाक में नाक सट जते से गे

हमरो बाबू तोरा महींस देतौ देतौ दूटा। ने हाँ, दूगो महींस देतै हाँ, दहेजमे हम दूगो महींस मंगबै हाँ, रे हमरा के जमानामे बाड़ी मंगै छलै ने हम्म, नहि नहि मंगै छलै तऽ महींस तऽ पैदा हेतौ हम्म। नुनवाली चरायब हाँ। बझायब दूध किछु बेचियो लेब आ किछु पीबो करब ने तो पता हौ हाँ कह ने दहेज लेना कानूनन अपराध है हाँ समझली हाँ अब हमरा हाँ। अकिल खुललो महींस देते तकरा दहेज नहीं न कहता हाँ हैं? हाँ उ तो अपना मन से न अपना देता मन से तो एगो बात कर न, तोरा बाबू ओतऽ कहिया आबियो कहिया आबी हाँ हम्म, जहिया तोर मन होते या न जहिया मन होतै या तोर बाबू मरखा एतौ तऽ तो तखन थोड़े न मारतो तोरा तू हैं? तो जेबी हमर हाथ मांगला न

सुन ठीक छौ हाँ ई भैंस के हाँ। कोई के बजाइयो पकड़ अरे ले छोड़ा अरे बुधनमा अरे हमर सुन सुन अरे बा हमर सुन हम जाइ छियौ तोहर काकी ने हेतौ तकरा से बियाह करबै ने करबै ने तऽ जाइ छियै ने काकी के बाबू तोरा काकी के बाबू से हाथ मंगै ले ककर हम अपन कनिया के जो तोरा काकी लगतौ हैं मसी महिष बुले है कि नहीं हम जा छियो ए ए तोरा काकी के बाबू से काकी ले हाथ मांगे ले आ चल देख लेलिए सब्सक्राइबर बाबू हमरा महिष के दूगो महिष इसकल टू एगो वीडियो के तनख्वाह छै ताहि दुआरे हमर ई कॉमेडी नीक लागे तऽ लाइक करू सब्सक्राइब करू और आओर बेल आइकन दबाना नहीं नहीं भूलना बिसरबै